Wel, dyma ni, ni'n dal i fod yma, cofiwch. Mae rhywbeth ddigwydd heddiw, fi ddim byth yn mynd i gael y neitwn. Na, wel, ti wedi cael mwy na neitwn, ychan. Gwrta, i ni dal yma. Os gallai ddweithio chi, reit, i ni mewn ystafell, dyw e ddim lot fwy na toilet. A ffindodd Morgans hwn, fi oedd, ac ni wedi symud yma chos stwff am bwyt i'r lle yma, a cyn bod ni'n mynd, rhaid i ddod i'n ôl. Ni dal yn y tir o'n glwyddi. Nawr te, Wel, os gewch chi'ch dal, fe gewch chi'ch cloi lan yn y tŵr. Ie. Maen nhw'n gweud bod yn le cysurus iawn a bod y bwyd yn dda. O, ie. Ond dyle fyddwch chi am fisa, Gwenoro. Ie, ond ti fyddw'n ddwy fas. Pwy a ŵyr? Ie, nawr te. Yr ail stori, wrth gwrs, yn ddiweddar, ynglyn â uh, Tywysog Cymru, ydy mae yna grŵp o bobl, rhyw think tank, sa'n siŵr, Gorwel, fi'n credu, yw enw'r cwmni, yeah. sydd wedi dod i fyny ar syniad Oherwydd bod 'na balasê i'r brenhino, i'r frenhines, a'r tŷ, a'r tŷ brenhinol, y teulu brenhinol, yn yr Alban, yn y Gogledd Iwerddon, yn Lloegr, does dim un yng Nghymru. Ac maen nhw'n dweud bod hwnna'n golchedd mawr, bod 'na ddim un yn Gymru. So maen nhw nawr yn dadle am gwario miliynau ar filiynau ar safle yng Nghymru. Dwi ddim yn meddwl am Gymru fel tywysoges, dwi'n meddwl am Gymru fel gwlad a chenedl. Ac i mi, mae'r pethe yma, pethe ffiniol ydyn nhw, fringe. Ia. Rhyw tassels bach, a, a sy'n gyfansoddiadol, atyniadol i rai pobl, ond yn y marn i sy'n cyfri dim o gwbl. Ia. Ac eto ti'n gweld, yy, dwi... Ydy, mae Cymru'n wlad a chenedl. Ia. Ni ddim ond Charles Bach. yn dywysog arni. Na, gwmws. Gwmws. Roedden ni ddim yn erbyn yr arwisgo, ond o'n i ddim yn meddwl bod e'n rhywbeth o bwys, i fod onest. O'n i ddim eisiau mynd i'r arwisgo i ddechrau. Ie. Yeah. Ond mae ges i nifer mawr o lythro yn gweud, cewch i'r arwisgo, gewch i'r lladd. A wedyn, mi benderfynais i fynd i'r arwisgo. I, i gadw fyw. Ie, yeah. nage. Os ewch chi, mi gewch chi lladd. O, dwi weld. Jyst i ddangos fod nhw ddim yn derbyn bygythiad gan neb. Ie, ie, ie, gwbl. Gan neb o gwbl. Ie, ie, ie. Wel, dwi eithaf i te, pham wyt ti'n meddwl, fi'n gallu gweld bod y garfan o fobl yn Gymru sydd yn gredu yn gryf yn y frediniaeth ac yn y blaen ac yn y blaen. A fe dwi ddim yn, o, o reswm yn erbyn y bobl yma. Ond pham wyt ti'n meddwl bod y teimlad mor gry ac yn enwedig yn ein gweinyddion ni, bod nhw ddim yn gweld mor beryglus ydy e i ddyfodol Cymru fel gwlad. Bod ni'n cael ei thynnu i fewn, thynnu i lawr. Pham bod nhw ddim yn deall, dyw hwn ddim yn peth iawn i wneud. Be ti'n meddwl, pam, pam ydy methu cael y neges drosodd iddyn nhw? I mi, does dim ond tri cyfenhad dros y brenhiniaeth. Un, bod y bôr mawr wedi dweud hwn, dwi ddim yn credu hynny. Yeah. Nid yna math o ddiw y dwi wedi cael enwyn i fyny i addoli. Yeah. Yn ail, bod nhw mor rinweddol fel teulu, fel bod nhw'n batwm o berffeithrwydd yeah. i bob teulu arall. Wy'n amau hynny. Gwmbws, ie. Yeah. Ac yn drydydd, bod y bobl wedi dewis nhw i hynny. Dyn nhw ddim. Mi fedrwch chi ddadle, O, ie, sa chi'n cael pob piniwn efallai byddai fel hyn neu fel arall, ac ar y cyfan rydyn ni'n derbyn nhw. Mae yna bar cwestiwn dros y trydydd pwynt. Ond dyna fe, mae y Brenhines yn rhoi'r sefydlogrwydd i gyfansoddiad y wlad yma trwy fod yn bennaeth yeah. mewn teitl. Yeah. Um, ar ôl dweud hynny, Mae'r syniad o addoli am oes ymgrymu i'r teulu brenhinol i mi yn wrthun. Ia, o, sw- dw- dwi'n cytuno. A be' ti'n meddwl wedyn te o'r syniad 'ma sydd yn rhan o'r o- o- o- o- o'r s- astudiaeth yma, falle galle yy y neuadd dinas Caerdydd neu'r y tŷ sydd yn yy gerddi Dyffryn, falle galle rheini i ca'l 'u trawsnewid Costau miliynau, cofia ni, maen nhw wedi costio'r peth allan, maen nhw wedi costio'r peth allan, yn filiynau ar filiynau. Mae'r syniad yn afiach ac yn ffuedd ac yn chwerthin llyd. Achos ti'n gweld, mae'r hynna yn adeiladau hanesyddol i hanes Cymru. Ydy. Fe ddwedodd un o feddylwyr oesoedd a fi beth fel hyn am brenhiniaeth. The essence of monarchy is inheritance. A mae'n meddwl bod gyda chi un teulu yn Paswell yr hawl i etifeddu teyrnas, yeah. i etifeddu pobl teyrnas, yeah. yn wrthyn, yn y gwarth. Yeah. Yeah. So beth i, i ti a fi yn dweud na, sy'n ni eisiau'r peth yma? Wel, mi rydyn ni'n ddeiliad y Frenhines. Ie, yeah, wrth gwrs. Ond um, dim mwy na hynny. Na. Um, Ydyn ni'n atebol i'r bôn mawr? Dyna'r un brenin sydd arnon ni. Ie, wel 'na fe. Nawr ni, dyna ddiwedd ar y stori 'na.